RTL Original Podcast. Nogehackt, de Podcast vun der RTL Redaktioun. Mäin Numm ass Anne Wolff a bei mir ass haut eis Geriichtsreporterin d'Michelle Sinner. Moie Michelle. Moien Anne.
Mir schwätzen haut iwwer de Fall, deen no engem Klischee kléngt. Eng jonk, attraktiv Fra knäppt eelere Männer Suen of, an dat net ze knapps, 380.000 Euro sollen et alles an allem gewiescht sinn. Dofir gouf déi Fra dës Woch zu sechs Joer Prisong verurteelt, zwee dovunner mat Sursis. Virgeworf gouf hir Abus de faiblesse, si soll also d'Schwächt vun deenen eelere Leit ausgenotzt hunn, fir u Suen ze kommen. Wierkt wéi e klore Fall, ma sou einfach war et dann awer net, dat kann ee lo scho verroden. Michèle, du waars jo fir eis um Prozess, ziel eis einfach emol, ween ass dee Ugekloten a wéi ass dee Fall un d'Rulle komm?
Majo, d'Madame M, wéi ech se giff nennen, ass elo 40 Joer al. Si ass ursprünglech aus Rumänien, Mamm vun 8 Kanner. An d'Affär ass ugaangen 2014, huet den Här B. zu Lalleng am Cactus akaf an do ass en um Parking vun engem Mann ugeschwat ginn, deen e Problem mat senger Camionnette oder mat sengem Camion hat an deen huet den Här B. du gefrot, ob e kéint mat sengem Telefon telefonéieren, fir Hëllef ze ruffen. An den Här B. huet dem gesot, Ech hu keen Telefon dobäi, mee Dir kënnt awer mat mir heem kommen, da kënnt Der do den Telefon benotzen. An dat hu se och gemaach. An den Här B. huet bësse gezielt, e wier eleng, seng Fra war gestuerwen an esou weider an esou virun. An zwee Deeg dono ass dee Mann erëmkomm bei hien heem, huet do geschellt mat zwou Fraen dobäi an en huet dann eng dovunner virgestallt an gesot, Voilà, Hei ass d'Madame M. Si giff bei Iech botze kommen an hëllefe kommen. An ab do ginn d'Interpretatiounen, Äerch gesot, schon e bëssen auserneen. Et sinn Noperen, déi gemengt hunn, d'Fra hätt do gewunnt, also si wier carrément do erageplënnert beim Här B. Si seet, dat wier net wouer. Si hätt emol do geschlof mat hirem Meedchen. wéi se Sträit mat hirem Mann hat, vun deem se sech elo scheede léisst. An op jidde Fall ass dem Här B. säi Bouf no engem Mount oder sou, nodeems dës dat do geschitt war, déi éischt Renconter an d'Vakanz gefuer. A wéi en aus der Vakanz erëmkomm ass, wollt e kucke goen, wéi et mat sengem Papp wier, well dee wollt och net do dertëschent Rendez-vous Besuch vu senger Enkelin kréien. An dat hu se alles e bësse komesch fonnt. An dunn ass den Här B. dohinner gaangen, 't huet keen opgemaach. En ass eran an d'Haus gaangen an en huet säi Papp do fonnt, vu sech am Bett. En hat eng Bëlz um Kapp. Den Hond war bei em an der Kummer, sot en. Dat war och net normal. D'Kummerdier war zou. Normalerweis duerf den Hond dohuerter lafen. Hien huet dunn eng Ambulanz geruff. De Mann ass an d'Spidol komm, war eng Woch am Koma an du war en dout.
Elo muss ech awer eng Kéier kuerz nofroen. Also déi Madamm, déi dobäi erageplënnert ass, dat war dann déi elo ugeklote Fra An dee Mann, deen si do ugeschwat huet, op dee komme mer wahrscheinlech méi spéit nach eng Kéier ze schwätzen. Mee als wat huet dee sech dann ausginn, dee Moment? Ass dat gewosst?
Als wat dee sech do ausginn huet? Ech mengen net, datt dat esou genau gesot gouf an der Affär. Mee op d'Roll vum Mann komme mer, komme mer effektiv méi spéit nach eng Kéier zrëck. Voilà. An 't ass op jidde Fall dann den Här B. säi Jong, och en erwuessene Mann duerchaus, deen dann 2014 als éischt Plainte gemaach huet, well e gemierkt huet, nodeem datt e säi Papp do fonnt huet, éischtens huet e sech Suerge gemaach an huet gemengt, hätt een em eng iwwert de Kapp ginn an dorunner wier e gestuerwen. Dat ass ënnersicht ginn vum Dokter, dat ass anscheinend net de Fall gewiescht. Dat heescht, materiell huet déi Fra näischt direkt mam Doud vum Här B. ze dinn, mee säi Bouf ass awer iwwerzeegt, datt d'Opreegung, déi déi Fra, d'Madame M. a säi Liewen erabruecht huet, datt dat d'Ursaach dovunner ass, firwat datt en e Schlag gemaach huet, un deems datt en da schlussendlech gestuerwen ass. Hien huet du fonnt an der Wunneng, wéi e gesicht huet, lauter Ziedelcher, déi säi Papp geschriwwen hat. Deen hat anscheinend eng Manie, fir alles opzeschreiwen, wat en ausginn huet. An do stoungen da lauter Saachen drop, dass en hir esou vill Sue ginn hat fir dëst oder dat. An notamment stoung do anscheinend, dass en hir eng gréisser Zomm Geld, also ëm déi 90.000 Euro, giff ginn, fir eng nei Nier ze Kafen. Si bräicht eng nei Nier an déi giff se a Rumänien, giff se do operéiert ginn. An fir all déi Saachen hat hien op sengen Ziedelcher schéin propper opgelëscht wat en ausginn hat. An dorups hin ass dann dem Här B. säi Jong ebe bei d'Police gaangen. Also ass d'Enquête mengen ech lass gaangen. An do komme jo da schonn d'Suen an d'Spill an do nähere mer eis deem un, wat jo dann duerno als Abus de faiblesse och an der Uklo festgehal gouf, huelen ech emol un. Vläicht kéints s dat eng Kéier erkläre wat dat iwwerhaapt ass. Also den Abus de faiblesse, ech huelen hei aus mengem Koup vu villen Ziedelen, déi ech mer prett gemaach hunn, prett geluecht hunn, hei och deen eraus, wou et ëm den Abus de faiblesse gëtt. Also et ass esou, datt dat Gesetz 2013 agefouert ginn ass, dat heescht den Abus de faiblesse ass do kriminaliséiert ginn an de Code pénal opgeholl ginn. An et geet am Fong drëms, dass een eng Persoun, déi Vulnerabel ass, also schwaach, wann ee sou wëllt, entweder well se al ass, well se krank ass, well se eng physesch Defizienz huet oder psychesch, datt een dat ausnotzt fir Profit aus där Persoun ze zéien. A wéi an der Chamber driwwer Rieds gaangen ass fir dat Gesetz anzeféieren, do hat déi. deemools de Parquet Beispiller genannt an der Chamber, dass et zum Beispill drëms gaangen ass, wann een aus der Famill eng eeler Persoun, déi krank ass, hir e Kontrakt ënnerschiebt, fir d'Haus zu engem ganz gënschtege Präis ofzekafen oder fir eng Procuratioun op hire Kont ze kréien oder Leit, déi sech bei eelere Leit presentéieren, fir Aarbechten ze maachen un hirem Haus an da ganz, ganz iwwerdriwwe Präisser do derfir froen. An deemools, wéi se d'Gesetz gestëmmt hunn, sot de Rapporteur, de Lucien Weiler, also datt dat e richtege Fléau gi wier, dee Phänomen, well eis Gesellschaft eeben ëmmer méi al gëtt. Dat heescht, et ginn ëmmer méi eeler Leit. A mat dem Dispositif, deen dee Moment am Gesetz virgesi war, dat heescht Escroquerie oder Abus de confiance, wiere se där Saach net bäikomm, well et notamment ganz schwéier wier, fir dat nozeweisen. Also dat heescht, fir de Procureur ass et ganz schwéier, fir dat nozeweisen, an dofir si se deene Leit net eraus, pardon, net bäikomm. A säit et dat Gesetz lo gëtt, hunn ech nogekuckt, an enger Question parlementaire ware bis de leschten November eng 14 Leit verurteelt ginn op Basis vun där Dispositioun vum Code pénal, also wéinst Abus de faiblesse. Dat heescht, dat heiten ass schonn eng gréisser Affär lo gewiescht. Et geet do am Ganzen ëm néng Leit, där d'Madamm M. soll Suen ofgeholl hunn, an am Ganzen hat hat d'Uklo hir virgeworf 380.000 Euro, wéi s de scho gesot has, soll se hinnen ofgeholl hunn. Voilà.
Dit ware jo alles eeler Leit, bal ausschliisslech Männer. Lo stellt sech natierlech d'Fro, Firwat hunn déi hir déi Sue ginn? Vläicht kann een do enke driwwer schwätzen. Wéi ass déi Fra da virgaang, fir do un déi Suen ze kommen? An wat war vläicht och d'Motiv vun denen haaptsächlech Männer hir déi Suen dann och ze ginn?
Also dat, ech mengen se haten ënnerschiddlech Motiver, et ware jo och ënnerschiddlech Persounen. Mir missten dann vläicht e bësse méi, bësse méi am Detail iwwert deen een oder deen anere schwätzen. Also et guff eng Persoun, en Affer, déi dat selwer ausgesot huet, wou ech och nogelauschert hunn nom Prozess, wat mech ganz touchéiert huet, dat war den Här F. Dee war nach net esou al, deen hat 55 Joer, wéi en der Madame M. begéint ass. An och hien gouf ugeschwat vun. dee Moment vun hirem Mann, kloer vun der Madamm M. hirem Mann, zu Diddeleng virun enger Apdikt, an deen huet hir gesot, hir seng Fra wier héich schwanger, si giffen an enger schappeger Roulotte wunnen, a si wier drop an drun ze accouchéieren, a si hätten eben. kréien keng Suen an si giffen do net fir keng keen adequat Ëmfeld fir e fir e Bébé. An den Här F. war esou touchéiert do dervun an en huet och dee Mann gesinn, et war am Wanter, an sot en hat futtis Schong un an eng futtis Box an voilà, den huet em direkt mol 160 Euro ginn fir sech nei anzekleeden, well en einfach esou därmoosse Matleed hat mat mat hinnen. dass en einfach, wéi hie seet, aus chrëschtlecher Nächsteléift gehollef huet. Dee Mann, deen huet hinnen am Ganzen, also der Fra am Endeffekt, well herno war et ëmmer d'Fra, déi e gefrot huet, fir Suen ze ginn, hien huet zum Beispill gemengt, hien hätt hiert Accouchement vun hirem Bébé bezuelt, hien huet hir Sue ginn als Kautioun fir Loyer oder fir Renovatioun vun hirem Haus ze bezuelen, well se gesot hu soss gife se d'Kautioun verléieren. Hien huet Spillsaache kaf fir d'Kanner, esou Saache quoi. Awer ëmmer dann, si huet him ëmmer eng Rechnung gewisen an hien huet dat da bezuelt. An jo, hie seet, hie wier ganz, ganz gleeweg, protestantesch an. wier net faible, hien hätt déi Sue fräiwëlleg ginn, hätt zwar gemengt, e giff se zréckkréien iergendwann, si hätt em dat och gesot, mee voilà. An hien huet eréischt entdeckt, datt dat anscheinend net esou war, wéi e vun der Police geruff ginn ass, fir auszesoen, no e puer Joer, wou en d'Fra kannt huet.
Dat heescht, dat heite war u sech och erëm eng Noutsituatioun. Deen éischte Fall, deen s de beschriwwen has, do goung et jo och drëms, datt si soll behaapt hunn, si wär an enger medezinescher Noutlag. Deemools war et eng Nier, elo war et en Accouchement. Dat schéngt dann awer schonn eng Schinn ze sinn, wou sech dann drop beweegt gouf, och bei deenen anere Fäll. Jo, also
d'Accouchement war reell. D'Nier net, mee eng Noutsituatioun, meeschtens eng finanziell Noutsituatioun. Also dat schéngt mer de roude Fuedem doduerch ze sinn. An dat ass och dat, wat d'Madamm Ahm gesot huet, dass hir Noutsituatioun reell war. De Procureur an de Riichter, déi hunn hir dat net sou ofkaaft. Si hu vun enger Situation précaire prétendue geschwat, also wéi wann déi virgetäuscht wär. Do, voilà, ginn d'Meenungen eben auserneen. Da sinn aner Männer do, déi, an dat ass e bësse komplizéiert, well d'Madame M. selwer war ganz retizent, fir dodriwwer ze schwätzen, aus, wéi si seet, aus enger Schimmt eraus, déi ech hir tatsächlech och als Fra ofkafen. datt verschiddener vun hiren Affer sech sexuell Faveuren erwaart hätten am Géigenzuch fir Suen, déi se hir ginn hunn, quitt datt se och do ëmmer gesot huet, si bräicht d'Sue fir hir Kanner oder fir Loyer oder fir Rechnungen ze bezuelen an esou weider. An dass, wann déi sexuell Faveuren net komm sinn, dass se dann rose gi sinn an zum Deel dann Plainte géint se gemaach hunn. Dat ass eppes, wat si mer gesot huet. Ech war bei si an de Prisong, fir mat hir ze schwätzen. Et war e gréissere Combat, doriwwer schwätze mer vläicht och nach. Mee dat ass op jidde Fall dat, wat si Herno sot d'Ffi, gesot während dem Prozess war se zimmlech retizent fir iwwert déi Saachen ze schwätzen, well se seet, datt se sech dofir schummt an och net wollt, datt hir Kanner déi Saache giffe gewuer ginn. Lo ass dat natierlech déi eng Saach, also si krut schonn Sue vun de Männer, ob et elo do sexuell Favere gëtt oder net, ass net esou ganz gewosst, mee anerersäits huet si awer och deelweis hir Aarbecht ugebueden an et gouf jo awer och ee Fall, wou de Mann an engem relativ schlechten Zoustand war, wéi si gezielt huet, An si do schonn awer hir Hëllef ugebueden huet? Jo.
Also si huet mir gesot, si hätt och ëmmer, si hätt ëmmer no enger Ustellung gesicht als Botzfra oder fir eeler Leit ze versuergen. Dat deckt sech tatsächlech och mat deem, wat Zeien ausgesot hunn. Also si huet déi ëmmer gefrot, ob se kéint eng Aarbecht kréien. An dann, si huet och ee Kontrakt tatsächlech gehat mat enger Persoun, déi keng Plainte gemaach huet, wou se ugestallt war, fir ze botzen, an dee seet, en hätt kee Problem mat hir gehat. Mee bei deenen aneren huet dat dann net esou, net esou richteg geklappt. Et gëtt do den Här Err vu, vum Mondorf war deen, wou jo säi Fils och gezielt huet, wier, deen huet och ausgesot viru Geriicht, also dem Här R. säi Bouf, datt e ganz, datt e sech selwer ni eppes geleescht hätt, just eng dréche Baguette giess hätt mëttes, an op eemol, voilà, wieren ebe ganz vill Suen vum Kont verschwonnen. En huet awer och gesot, deen huet da selwer doheem gebunkert, also en hat och d'Schief voller Geld leien zum Deel. An jo, en hätt net gutt no sech gekuckt, en wier tatsächlech esou gäizeg gewiescht quasi, datt en sengem eegene Papp seng Kleeder ugedoen hätt, déi em ze grouss waren, an da mat enger Botte Ficelle d'Box zesummegehalen hätt. An d'Geschicht, wéi d'Madame M. dee Mann kennegeléiert huet, war anscheinend zu Réimech op der Esplanade, wou e spadséiere gaangen ass an da wollt Gesellschaft hunn. An si hätt dann, dat, d'Madame M. huet dat och e bëssen ofgestridden, mee anscheinend gouf et en Episod, wou si sech dann dohinner gesat hätt an, ëm duerch d'Hoer gefuer wier, gesot hätt, hien misst enker d'Hoer geschnidde kréien an hei meng Frëndin kann dat. An du wieren se mat em heem gaangen a si hätten em d'Hoer geschnidden a vun do eraus hätt si dann erëm proposéiert, fir do ze botzen. Si hätt dat och gemaach a si huet mir beschriwwen, dass d'Wunneng wierklech an engem pitoyabelen Zoustand gewiescht wär, also Zigarettestëmp ronderëm geleeën hätten, alles fetteg gewiescht wär, Knaschteroter geleeën hätt, also richteg crasseux sou ze soen, a si hätt dann do gebotzt an si hätt dat dann och dem Här R. sengem Fils eben gewisen, voilà, ech hu gebotzt, wëllt Der mech net, wëllt Der mech net astellen? An deen huet déi Renconter och confirméiert, dass et déi guff, dass si dat och gefrot huet an en hir dann e puer Sue ginn huet a gesot huet, nee, ech wëll dat net, help kënnt. A si seet eben, Jo, si hätt gären dem Mann gehollef, well en och physesch an engem schlechten Zoustand gewiescht wier. Si huet mir gesot, jo, an dat ass en Detail eben, wou ech mer geduecht hunn, boah, also iergendwéi huet se sech awer mat deene Leit ausenanergesat, well si huet mir da gezielt, jo, seng Féiss waren immens opgelaf an ech wollt dem e Rendez-vous bei der Pedicure huelen, well dat einfach an engem schlechten Zoustand war. Sou, voilà, dass een, dass net ëmmer sou kloer ass, ob si lo tatsächlech just eng Persoun ass, déi déi Leit wollt aushuelen oder wéi si seet, dass se reellen Intérêt och fir déi Leit gehat hätt. Wann een dat esou héiert, da fält engem natierlech op, dass eeler Leit vläicht och ëmmer méi dacks eleng sinn, dat ass vläicht och eppes, wou se sech da geduecht hunn, oh elo kënnt een no mer kucken, esou traureg wéi dat och ass. Mee dat schéngt awer och e Problem an där ganzer Geschicht gewiescht ze sinn, dass vläicht de Kontakt mat de Kanner net ëmmer esou gutt war an dass si dann immens dankbar waren, dass u sech ee sech och emol emotional ëm si gekëmmert huet. Also bei deem heite Mann, beim Här Ertug, huet den. De Procureur selwer gesot huet, de Kontakt mam zwëschent dem Papp an dem Bouf war net gutt an e wier dann och wuel e bëssen e bëssen eleng gewiescht. Bon, seng Interpretatioun ass, datt si sech esou Leit erausgesicht huet, datt wann Leit, déi gutt entouréiert ware vun hirer Famill, datt se do eeben net konnt Suen ergattere well déi dann ze vill gutt encadréiert waren an datt se dofir bei esou Leit war. Mee dem Här R. säi Bouf huet awer selwer och gesot, dass dem, dass sengem Papp dat gefall huet, wann déi Fraen sech ëm hie gekëmmert hunn, wann en do Komplimenter gemaach krut, dat wann en hat fir ze poteren an esou weider, an dass hie sech warscheinlech och erwaart huet, dass déi da giff seng Frëndin ginn, wou ech mech perséinlech dunn och gefrot hunn, wann dem Mann dat gefält an hien huet déi Suen, ass et dann net säi Recht fir se Auszeginn. Also dat ass jo och eng philosophesch Fro, wien decidéiert, wat s de mat denge Suen däerfs maachen am Alter? Voilà. Du has mer eng aner Fro gestallt, déi hunn ech elo vergiess, leider. Jo, dat war och eréischt eng philosophesch Fro, ob d'Leit net vläicht ze vill alleng sinn, mee dorop fanne mer elo warscheinlech och keng Äntwert. Mee eng aner Fro, déi ech mer dunn awer elo nach gestallt hunn, dat dote kléngt jo awer alles nach, do war et elo net ganz kloer, war dat elo fräiwëlleg oder net, huet de Mann dat gefall, duerfen net vläicht mat senge Sue maachen, wat e wëllt, mee et gouf awer och déi eng oder aner Episod, wou driwwer rieds gouf, dass do Gewalt am Spill gewiescht wär an dass si, souwäit ech mech erënneren, en aneren Här soll d'Trap erofgestouss hunn. Jo, also si streit dat of. Do geet et ëm den Här P. Den Här P. war och um Geriicht. D'Police hätt en extra dohinner féiere gelooss. Den Här P. ass wierklech eng Erscheinung. Also de Mann huet elo 90 Joer. Si hunn deen dohinner bruet, deen hat esou en grénge Parka un, mat esou enger pelze Kaputz, esou wéi Teenager se eben unhu quan, schwaarz Nikes Turnschlappen, eng Adidas Trainingsbox, de Kapp voll groer Hoer an esou e Man Bun hannen. Ass elo net grad de Bop, wéi ee sech dee virstellt. Nee, wierklech net. Bon, en ass net, also ech war zimlech impressionéiert. D'Police, si hu mer och erkläert, dass en dass en nach mat an déi 80 Joer Rollschong oder Rollerblades gefuer wär an voilà, also ganz aktiv, physesch op jidde Fall an bon, doriwwer ob en elo eng Personne faible ass oder net, do ginn d'Meenungen eben alt erëm auserneen. D'Geriicht huet festgehalen, jo, mee firwat dass dat e bësse problematesch ass, doriwwer komme mer vläicht nach ze schwätzen herno, wann dem, wann dem, D'Strof muss geet vun der vun der Madame M. Op jidde Fall huet den den Här P. zu Schëffleng gewunnt. En hat do en Haus, wat anscheinend och voller Bibelo ass a all Zorte Saache gesammelt. Also et ass wierklech eng Erscheinung. En huet do um Geriicht erkläert, hie giff alles selwer maachen, alles selwer flécken. Wann de Mikro futti wär, da giff hien deen elo do flécken. En hätt sech mat enger Pompefirsprangbur aus dem Baumarkt eng. eppes gebastelt fir d'Oueren ze botzen an esou weider an hie kann alles selwer flécken an hie brauch keng Hëllef vu kengem. De Mann huet keng Famill gehat, also war op déi Manéier op sech eleng gestallt an en hat eng Annex an an där Annex do ass d'Madame M. mat hirem Mann a mat hire Kanner rageplënnert fir e Joer. An do, den Här Peer ass eng vun deene Persounen, wou ech herno verstanen hunn, wou méiglecherweis sexuell Faveure gefrot waren. Ass nämlech ee Moment viru Geriicht zur Sprooch komm, dass hien gesot hätt, jo et wier näischt gelaf, well hatt hätt, si, pardon, hätt, mee hie sot hatt, hätt sexuell Krankheete gehat. Dat heescht, dat war schonn, schonn e, schonn e Sujet. Et ass och rieds gaange vun engem Video, wou de Mann masturbéiert hätt. Mee voilà, et ass dann net kloer gewiescht, zu wéi engem Zäitpunkt dass deen, dass dee gedréit ginn ass. A si huet do gewunnt, och wéi se erwaart huet, wéi se schwanger war. An dem Här P. huet dee Moment Plainte gemaach an hien huet gesot, Et huet mech geschloen, et huet mech mam Fouss gerannt an do sinn ech gefall. A si seet, dat ass net wouer, si hätte Sträit matenee gehat, dat ass wuel och relativ héich hiergaange mat Gejäiz an esou, an hien hätt d'Dier zougeklaakt an déi wier hir widdert de Bauch geflunn, wou hire Bébé dra war, an dofir hätt si zréck, wéi soll ech soen, dat zréckgedréckt an doropshin wier e gefall. Et steet do Ausso géint Ausso. D'Geriicht huet elo, mir si jo hei an éischter Instanz, d'Geriicht huet dem Här P. seng Versioun zréckbehalen a fir kredibel fonnt.
An dann gouf et, wann ech mech richteg erënneren, nach eng Episod, wou hien dann och sou mat enger Waff bedrot gi sinn. Dat gouf och festgehal. Wat war do geschitt? Do ass et warscheinlech och erëm ëm Sue gaang. Jo, et ass, also et ass meeschtens ëm Sue gaangen tatsächlech, jo. Den Här P, ech muss soen, also ech war och vun him, mol ofgesi vu senger Erscheinung an deem senger Manéier fir ze schwätzen a wat e gezielt huet, war ech tatsächlech och vun him trotzdeem ganz touchéiert, well hie war zum Deel ganz ausser sech. Hien huet, en huet gesot, si hätt em alles geklaut, also si huet an enger éischter Phas do gewunnt, Hien huet do vill Suen, de genaue Montant misst ech un enker ausrechnen, deen hunn ech elo net hei op engem Ziedelche prett, hien huet hir vill Sue ginn, aus fir akafen ze goen. Si ass mat mat senger Kreditkaart akafe gaangen zum Deel. Mee dat wosst hien awer, dass si d'Kreditkaart hätt? Also dee een huet gesot, jo, si hat mer gesot, si bräicht se do. An da war dann d'Diskussioun, huet se se just fir dat gebraucht, wou hien hir d'Erlabnis ginn hat oder och fir aner Saachen. An et ass op jidde Fall esou, datt den Här Peer an där Zäit, wou si do gewunnt huet, also an där éischter Phas, wou se matenee Kontakt hate, ganz, ganz, ganz vill Suen opgehuewen huet, wat senger Bank och iergendwann opgefall ass. An den Här Peer ass dorops hin ënner Tutelle gestallt ginn. Dat huet en immens rose gemaach. Also doriwwer huet en sech nach virun, viru Geriicht immens opgereegt an gesot, op eemol hat ech déi Tutelle do, wou sinn ech dann do drunner komm? Dat heescht, en dierf dann net méi iwwert seng Finanzen selwer decidéieren? War dunn net méi säin eegenen, säin eegene Chef? Fir en, fir en indépendante Geescht wéi hien war dat wierklech e, war dat wierklech e Riseproblem. An dorops hin soten och, op eemol ware si fort. Dann hu si do gewunnt an op eemol waren se fort. Nodeems dann déi Tutelle do ageriicht gouf. Nodeems dass déi Tutelle do ageriicht gouf. An da gouf et eng zweet Phas. Seng Tutelle ass iergendwann erëm opgehuewe ginn. An an enger zweeter Phas haten si erëm Kontakt mateneen. Hien huet och gesot, nodeems dass se net méi do gewunnt hunn, wier ëmmer erëm agebrach ginn. Hie seet och, datt dat si, also d'Madame M. an hir Famill gewiescht wären. Hie sot, Si hu mer alles geklaut. Si hu mer souguer d'Bettgedecks geklaut vum Bett. An dat war natierlech schonn erschütternd do, säin Témoignage vun deem eeleren Här, deen quasi säin, also hie sot, si hu misse mam Camion komme fir dat alles matzehuelen. Mä dat ass och net elo Erwisen, dass dat d'Madame M. an hir Famill war, mee hie sidd op jidde Fall, him guff alles geklaut an hien ass iwwerzeegt, dass et, dass et si waren. Mä wat ee sech do awer da freet, wann hie sou iwwerzeegt dovunner war, ass dann do gläichzäiteg erëm dee Kontakt entstanen? Gouf dat viru Geriicht opgekläert, firwat en dann awer erëm Kontakt mat hir hat, wann en awer sou iwwerzeegt war, dass si alles geklaut hätt? Dat ass eng gutt Fro. Op déi dote Manéier kann ech mech elo net erënneren, dass dat am Prozess zur Sprooch komm ass, genee wéi de Kontakt erëm entstanen ass. Mee bon, den, den Abus de faiblesse besteet jo zum Deel doraus, esou dass een quasi eng Emprise op e Mënsch och huet, ne, also dass, dat heescht. Eng Zort Muecht u sech op psychologescher Manéier, dass een dann. Genau, an dat. Wahrscheinlech ass dat d'Erklärung, also déi, déi een dann herno dofir huet, dass, wa se rëm opgetaucht ass, bon, si huet mir, wéi ech mat hir geschwat hunn, och gesot, dass den, den Här Peeh awer och ganz frou mat hir gewiescht wär. Also si haten eng komplizéiert Relatioun, si huet do am Keller gewunnt mat der Famill. Hien hat gesot, si dierft dat, dat huet en, also hien huet et viru Geriicht gesot, jo, si waren iergendwann do, si, also ech weess, si sollten eraplënneren, dat huet en dunn och net kontestéiert. Mee dat wier em awer zimmlech séier op de Su gaangen, well si hat vill kleng Kanner an déi hu vill Kaméidi gemaach an si haten och vill Visite, déi do komm ass an hien huet hir dann de Stroum an de Gas ofgepëtzt. Jo, doriwwer war si, also hie war rosen iwwer d'Kanner an iwwer de Besuch a si war rosen, dass en de Stroum an de Gas ofgepëtzt huet. No an esou hu se dann eben och ugefaangen, sech an d'Hoer ze kréien. Mee si sot, den Här P. wier frou mat hir gewiescht. An voilà, op eng, ech mengen ab 2019 oder esou, war dann erëm Kontakt do an dunn huet en erëm ugefaangen hir Suen ze ginn, wat dann erëm bei der Bank eben, eben opgefall ass, ne. Do hu mer natierlech e klengen Detour gemaach, also et war relativ op an of, hale mer elo mol fest. Mat hir a mam Här Pir, jo. Elo gouf et dann awer iergendwann déi Episod wou hien, wat e mol behaapt huet, mat enger Waff bedrot gi war. Dat ass jo awer eng zimmlech Eskalatioun. Dat ass effektiv, also hie sot hie war, hien ass Sue siche gaangen, hien ass och ëmmer gréisser Monten op d'Bank siche gaangen, dann ass e viru Geriicht gefrot ginn firwat an hie sot dann, jo ech sinn al, da wëll ech net esou oft op d'Bank goen, also huelen ech gréisser Monten mat. An si haten em dann opgelauert, d'Madame M. an e Mann, fir erëm déi Suen ofzehuelen, ech mengen 2.500 Euro waren dat, wann ech mech elo net ieren, an hätt, dee Mann hätt en ebe mat enger Waff bedrot an dorops hin hätt en, hätt en d'Suen erausgeréckelt. D'Madame M. bestreit och alt nees eng Kéier, datt dat wouer wier, also si, si seet, dat, dat ass net, dat ass net geschitt. Och do huet d'Geriicht dem Här P. gegleeft, dass dat, dass dat esou ass. Dat heescht, och dowéinster ass e condamnéiert ginn elo dës Woch. Elo musse mer enke kuerz en enke eng Paus maachen. Also elo gouf ëmmer schonn nees engersäits der Madame M. hire Mann erwähnt. Elo e Mann, wou mer net genee wëssen, wéi ee Mann et ass. Mee kloer ass, op alle Fall ass do ee Mann mat involvéiert. Deen ass jo och anscheinend do mat rageplënnert. Muss mer eng Kéier iwwert d'Madame M. an hir Relatioun zu hirem Mann schwätzen. Dat ass jo scho relativ fréi ugaangen. Jo, dat war hiren éischte Mann. Also dat heiten ass hiren zweete Mann. Bon, vläicht dat als Klammer. Den Här B. ass vun engem Mann ugeschwat ginn. Den Här F. ass och vun engem Mann ugeschwat ginn, definitiv vun hirem Mann. Dass nach ee vun hiren Affer, ech hat mer dat iergendwou higeschriwwen, deen och vun engem Mann ugeschwat, ah, den Här Err och, den Här Err och, hunn ech herno am Jugement gesinn, och vun engem Mann ugeschwat ginn. Dat heescht, iergendwou ass e Mann an der Geschicht. Awer viru Geriicht war ëmmer d'Diskussioun, jo et sinn net genuch Elementer am Dossier, fir dee mat unzekloen. Dat heescht, d'Madame M. ass eleng ugeklot wéinst all deene Saachen, obwuel souguer dem Här R. säin Jong kloer gesot huet, si huet dat doten net, si huet dat doten net eleng gemaach. D'Madame M. ass net eleng. Bon, fir elo op hir Geschicht mat de Männer erëmzekommen, muss mer vläicht soen, d'Madame M. ass Rumänin a si ass Rom. Si ass mat véier Joer, sote mer, fortgaangen aus Rumänien. Si war eng Zäit an Däitschland. Dofir ka se och Kann se och Däitsch, sou konnt se och zum Beispill mam Här P. schwätzen, deen iwwerhaat kee Franséisch kann, deen huet dat net geléiert am Krich an der Schoul. Si kann och Däitsch, well si huet och mat mir e puer Wuert Däitsch geschwat am Prisong. Dat kléngt net schlecht. Si huet eng relativ impressionnant, agreabel, rau, däischter, däischter Stëmm. A si ass mat zwielef, dräizéng sou mat hirer Mamm a Frankräich gaangen a mat hire Geschwëster. Zwou vun hire Schwëstere waren do scho bestuet, och mat Rom. A mat véierzéng Joer ass hir éischt Relatioun ugaangen, dat ass hiren éischte Mari Wéi si seet, mat deem huet se zwee Meedercher kritt. Dat heescht, mat 14 ass se schwanger ginn, mat 15 huet se dat éischt Kand accouchéiert a mat 16 dat zweet Kand accouchéiert. Hiren Affekot sot do viru Geriicht, no eise Gesetzer haut hei an eisem Land wier dat Viol. An dat, dat ass esou. Also den Âge de consentement ass bei 16 Joer hei am Land elo. Dat huet si, si huet immens ugefaange mat kräischen, wéi een doriwwer geschwat huet viru, viru Geriicht. A bon, de Riichter an den, de Procureur, doriwwer komme mer, doriwwer komme mer vläicht och nach ze schwätzen, wa mer nach Zäit hunn. Hunn dann gemengt hö dat ass Kräschen op Knappdrock oder sou, mee si si huet op jidde Fall gekrasch wéi wéi dovunner rieds gaangen ass. An dat war hiren éischte Mari, also vun deem huet se sech getrennt mat 17, wou se mer sot, dat ass net net gutt gesinn an hirer Communautéit, datt ee sech trennt vu sengem Mann, wou do hätten d'Männer all d'Soen. Si huet och ëmmer erëm betount, dat wat mäi Mann seet, genau, wat de Mann seet, muss ech, muss ech maachen. Si huet deemools konnten ee vun hire Meedercher mathuelen, esou d'Smile, dat anert ass beim Papp bliwwen, obwuel se sech do dergéint gewiert hätt. An dat wier schonn exzeptionell, well wann do eng Koppel auseneegeet, da giff de Mann, D'Kanner halen, dat ass dat, wat si mer, wat si mer gesot huet. A kuerz dono ass dann hir Relatioun mam Här M. eeben lassgaangen, hiren zweeten Mari, eebe mat deem huet se sechs Kanner eeben kritt, deen, dat lescht dovunner, eeben dee klenge Bouf, wou den Här F. dann tatsächlech esouguer an d'Maternité war, wéi dat, wéi dat Kand op, op d'Welt komm, komm ass. An. Si, voilà, ass dee Mann an da huet deen eppes do dermadden ze dinn, huet e se ugestallt, wéi si seet, huet si misse Geld erbäibréngen. Si seet dat, datt hien net schaffe gaangen ass, dat schéngt och etabléiert ze sinn, e war op jidde Fall ni ugemellt fir iergendeng Aarbecht, anzwousch, also bei der Sécu. Si seet, e wier Alkoholiker, drogenofhängeg, spillsüchteg an hien hätt d'Sue verprasst. Hien hätt der ni selwer verdéngt, si hätt se missen erbäischafen an him wier et egal gewiescht, wéi se dat gemaach hätt. Si huet him gesot, datt hir Mamm scho geheescht huet, datt dat hire Papp wier ganz fréi gestuerwen, also wéi si kleng wier. Si hätt, hir Mamm hätt geheescht, si wier net reegelméisseg scolariséiert gewiescht. A Rumänien guer net, herno just onreegelméisseg. Dat heescht, doriwwer goufen et och Diskussioune viru Geriicht, ob se liesen a schreiwe kënnt. Si seet, si ka sou e bësse Rumänesch entzifferen, mee Franséisch géif se net net gutt kënne liesen. A Franséisch schwätzen hätt se ebe geléiert iwwer dem Heeschen. also Beruffssprooch, wann ee esou wëll, dat huet se misse schwätzen, well dat ass déi Manéier, wéi se, wéi se Geld kritt huet. A fir, si huet bei der Police a beim Untersuchungsriichter net vill iwwert hire Mann geschwat. Si seet, si hätt en ebe protegéiert, Si seet elo, well se Angscht virun em hat, si huet elo, wéi se an Untersuchungshaft war, tatsächlech dann eng Procédure de divorce agereecht. A si seet eben, datt se Angscht virun em gehat hätt. Mee bon, hir sechs mannerjäreg Kanner si placéiert hei zu Lëtzebuerg. Dat heescht, si seet, déi sinn elo do an ech sinn am Prisong an dofir giff se sech elo trauen, dat ze maachen.
Du hues elo erzielt, si ass aus der Communautéit vun de Rom. Dat ass u sech eng Communautéit, déi relativ fir sech lieft, wou een net vill weess, déi awer och dacks mat Stereotyppe confrontéiert ass. Dat huet awer och viru Geriicht eng Roll gespillt. Do has du d'Impressioun, do géing e bëssen de Geck mat der Fra gemaach ginn. Ech erënnere mech un een Dag, wou s de zeréckkomm bass an du waars immens schockéiert, well do eeben de Background vun der Fra zimlech, disrespektierlech thematiséiert gouf, da hätt de Riichter gesot, Mieux vaut rester en vie alors si on est Rome, sinon ça devient cher. Jo, et ass gaangen dorëms, firwat datt se beim Här B. Sue gefrot hätt a si sot, Ech hat Scholden. An de Riichter sot, Firwat? A si sot, Well ech menger Mamm hiert Begriefnis bezuelt hunn. An dunn sot de Riichter, Firwat huet dat da sou deier kascht? Also et ass ëm déi Zomm vun 41.000 Euro gaangen, wou hie virgeworf gëtt, datt e vun him gefrot hätt. An du sot si, Ech weess net. Hien huet gefrot, wéi vill Leit waren dann do, wann dat esou deier war. An du sot si, Ech weess net, dat ass esou vill Joer hier, mee Begriefnis bei eis dauert dräi Deeg. An dorops hin Huet de Riichter dann dat geäntwert, Wann ee Rom ass, da stierft ee besser net, soss gëtt et deier, op Franséisch eben. Dat huet mech immens schockéiert. Wat mech och schockéiert huet, ass, bon, déi Fra, wéi gesot, ob se elo vill liesen a schreiwe kann, also Si huet, mengen ech, keng grouss Scolaritéit hannert sech. Ech halen se fir eng relativ intelligent Fra, déi eben keng grouss formal Bildung kritt huet. Déi huet sech do Méi ginn, fir Franséisch ze schwätzen, virun Geriicht, sou datt de Prozess eben och konnt einfach op Franséisch virugoen. Si hat zwar en Iwwersetzer nieft sech stoen, mä dee kënnt och net, sou wéi dat dann hin an hier geet, och net ëmmer no. Dat heescht, si huet sech Méi gi fir Franséisch ze schwätzen an si hu sech lächerlech gemaach dodriwwer. Dat heescht, datt ëm den. ëm den Untersuchungsriichter gaangen, zum Beispill op franséisch Juge d'instruction, a si huet dann, si huet vum Juge de construction geschwat. Bon, déi éischte Kéier hunn ech och do driwwer geschmunzelt, dat ass jo e léiwen, léiwe Feeler, mee si huet dat dann e puermol gesot a si hu sech immens immens also si hunn dat immens an d'Lächerlecht gezunn, also Juge de construction, do de haart do driwwer gelaacht, dass de Juge d'instruction an esou weider, also se wierklech humiliéiert och op op Basis vun vun vun deene vun deene Saachen an. Huet dann do keen agegraff? Also d'Defense hätt do net iergendee misse soen, dat hei deet elo näischt méi zur Saach?
Also et sinn och elo schonn e puer Wochen hier. Op jidde Fall huet en net formal, huet kee formal agegraff. Also ech hunn, han e bësse gedämpt och vun zum Beispill, wéi se hunn iwwer hir Eileitertrennung diskutéiert, se hunn driwwer diskutéiert, also véier Männer, d'Fra war, d'Greffier war eng Fra, mee soss sëtzen do ebe véier Männer, déi dann driwwer berodschlot hunn, wéi laang dass ee seng Reegel huet oder net an dat, jo, wann een esou laang géing bludden, da wier jo awer e Problem an esou weider. Graff gesot e bësse prepubertär.
Also ech hunn op jidde Fall, ech hunn net verstanen, éischtens als Fra war ech wierklech erboosst doriwwer, wéi Männer sech esou sech d'Recht draus huelen, fir esou iwwer Fraekierper do ze diskutéieren, d'autant plus, datt et am Prinzip relativ wéineg mat der Saach ze dinn hat, ëm déi et, ëm déi et gaangen ass. A si ass iergendwann selwer rose ginn, et ass nämlech drëms gaangen, wat war. D'Guff Diskussiounen eben ëm ëm Rechnunge fir Accouchementer oder eben fir déi Eileiter duerch Trennung do, déi se och verschiddene vun den Affer virgeluet hat fir Suen dann dann dofir ze kréien. Mee et ass och ee Moment drëms gaangen, hiert Meedchen, si ass schonn eemol Boma. Dat war och enceinte eben an dat hat iergendeen mam Här P. senger Kreditkaart d'Suen opgehuewen an d'Diskussioun ass dann drëms gaangen, ween dat war. Si huet gesot, et wier hire Beau-fils gewiescht, de Concubin vun hirem Meedchen, a si hätten d'Kaart wuel geholl, well hatt Kontraktiounen gehat hätt an se hätte misse bei den Dokter. An de Richter, Här, d'Meedchen war och, war och schwanger, elle avait aussi des contractions. Ech futti gelaacht an dunn ass se rose ginn. Dunn huet si gesot, Ah, si vous n'arrêtez pas de rigoler, moi je ne vais plus vous répondre. An dunn huet sech d'Situatioun e bëssen dobannen, dobanne berouegt. Mee et war am Endeffekt si selwer, déi, déi do agegraff huet. An dat hat mer schonn. Also ech hunn einfach net verstanen, firwat dass een eng eng Persoun, eng Fra, dass ee esou kann iwwer Fraekierper schwätze viru Geriicht op déi Manéier an dass ee sech giff esou lëschteg maachen iwwert op Basis vun engem senger Hierkunft.
Dunn ass Dir dunn d'Idee komm, bei bei d'Fra an de Prisong ze goen. Jo. Natierlech ass et dunn net drëms gaang, elo ze kucken, ass d'Fra schëlleg oder net, dat misst d'Geriicht du feststellen, mee einfach, Has du dat Gefill, der Fra gëtt hei net esou nogelauschtert, wéi et u sech sollt sinn an déi kritt hei, wann een et graff seet, bal kee Wuert placéiert? An du bass de, wolls de dohinner goen, mee dat war och iergendwéi net esou einfach dunn. Jo, also dass, jo, also de Riichter huet si och oft net, net ausschwätze geluecht. Dat, dat heescht, en huet hir eng Fro gestallt an dann huet en haart ugefaangen op Lëtzebuergesch mat deenen anere Riichter ze diskutéieren a si stoung dann do virum Mikro. Si huet da probéiert mat hirem Franséisch, wat nu wierklech net hir, hir éischt Sprooch ass, ze äntwerten. An dat huet mech e bësse revoltéiert, ne. Dat heescht, egal ob si do d'Wourecht seet oder net, Du hues de Recht, ass net u mir fir dat ze etabléieren, fannen ech, ass et awer hiert Recht fir hir Geschicht däerfen ze soen, an zwar op eng Manéier wou een hir nolauschtert. An voilà, mech huet eben och hir Geschicht interesséiert, wou se hierkënnt, also firwat, wéi kënnt een an wéi ass déi Fra do gelant wou se sëtzt, an doriwwer wollt ech mat hir schwätzen. An ech hunn dunn eng Demande gemaach fir en Permis de visite an dat war relativ zéih, also deen ass mer als éischt, krut ech gesot, nee dat dat geet net. Obwuel d'Fra u sech an Untersuchungshaft dee Moment nach souz an an deem Sënn gëllt ee jo, wann ech mech net ieren, awer nach als onschëlleg. Also si war op jidd Fall net condamnéiert, si huet och justement e casier vierge gehat, si hat ebe keng Demande gemaach fir op fräie Fouss ze kommen, dofir war se an Untersuchungshaft. Mee dat hätt se u sech awer kéinte maachen warscheinlech. Ech denke schonn.
An jo, ech hunn dunn insistéiert, datt ech wéilt erkläert kréien, op wéi enger rechtlecher Basis esou Refuse giff gemaach ginn. An dunn ab eemol krut ech d'Autorisatioun dohinner ze goen, mam Verspriechen, datt mer dat heiten net giffe senden, éiert, éiert hiert Urteel gesprach wier, wat jo dann dës Woch de Fall war. An dat war, well u sech sollt vermide ginn, datt dat de Prozess op der Place publique, wéi een ëmmer esou schéi seet, soll gemaach ginn, datt si elo net kéint hir Geschicht do zu hire Gonschte kënnt u sech op eise Plattforme verbreeden. Genau.
An du wars de endlech dann du am Prisong an wie as de wies den den Hunstaffel mal am M dat och misisten erklären, dass sie net einfach kéint, also dass se Teile net gif ginn ech gif eng äh, si äh, an e positivt Liicht onbesténgt äh, onbedéngt stellen an dass et äh, Si huet du gefrot, Jo, an hëlleft dat mer da fir mäin Urteel? An hunn ech hir missen erklären, Nee, hëlleft et net, well et gëtt net virun Ärem Urteel gesent. Si war dunn och, also si hat, si huet mir gesot, si hat Bedenken, datt, datt nach géif iwwert hir Affär geschwat ginn, well hir Kanner ganz, jo, well dat déi op d'Kopp bruecht hätt, hir Meedecher, déi sinn eeben nach net groussjäreg, mee awer bal. An déi hunn dat alles gelies a verfollegt an déi wieren immens schockéiert dodavunner gewiescht, wat ech och, wat ech och verstinn. Mee ech hunn hir dunn eeben erkläert, dass dat net, dass dat net eis, eis Roll wier, fir si weder an e gutt nach an en, an e schlecht Liicht ze stellen. Ech hunn hir eebe virun allem Froe gestallt, eebe wou se, wou se hierkënnt, wéi se mat deem engen oder aner Persoun do an, jo, a Kontakt komm wär. Mir hunn zwou Stonnen, oder de Maximum, deen ech duerft bleiwen, do matenee geschwat. An et war, also si ass, wéi gesot, et ass keng, guer keng domm Fra, si huet mer nämlech dunn net d'Erlabnis ginn, fir de Mikro unzemaachen, fir se opzehuelen, mol net fir meng eege Notten. An dunn hat mer nach Négociatiounen, ob ech dat dann hei kéint gebrauchen oder net. Also ech hu mer dat dunn vun hirem Affekot confirméiere gelooss. Ech wéilt jo net, dass ech dann hei giff, wéi soll ech soen, ech wéilt och net dovunner abuséieren, dass si sech net am Ëmgang mat Medien auskennt engersäits an op där anerer Säit Wéilt ech net, dat een mer giff soen, jo, jo, et ass ok, an herno giff soen, jo, dat dote hunn ech awer net gesinn, net gesi kommen. Elo ass dat natierlech och mat Virsiicht ze genéissen, wann een am Prisong sëtzt an et gesäit een eng Journalistin. Mee ee Punkt, iwwert deen Der geschwat hat, dat has Der eis erzielt, wou s De erëmkomm bass, dass si Dir géigeniwwer op d'mannst emol behaapt huet, si géing net verstoen, firwat dat elo kriminell wär. Si hätt jo einfach nëmmen déi Sue gefrot, wa mer elo emol iwwert déi Episod mat der Waff ewech gesinn, a si géing elo net verstoen, wat dorënner e Verbrieche wier, wann ee Leit ëm Sue freet. Jo, Also si, voilà, si sot eben, hir Mamm hätt scho geheescht. Dat heescht, fir si ass dat, wann ee sou wëll, e legitimme Moyen, fir u Suen ze kommen. Si hat och viru Geriicht ee Moment gesot, jo, dat wier esou, si giffen heeschen. A wann dann eng, wa se géife mierken, datt eng Persoun eeben oppe wier, also sensibel, da géife se ebe probéieren, méi wäit ze goen. A si huet gesot, si huet, si hätt ni Drock op iergendeen ausgeléist, fir hir Suen ze gi. Si hat da gefrot, ma si huet offensichtlech Geschichte gezielt, dat huet se och viru Geriicht zouginn, fir, fir Suen ze kréien. Mee voilà, si giff si kéint verstoen, dass Heeschen alt verbuede wier op verschiddene Plazen, dass ee sech do misst dofir schummen och. Dat seet se och, dass se zum Deel gemaach huet, surtout wann hir Kanner da scolariséiert waren an dass driwwer diskutéiert ginn, ob hir Mamm géing heesche goen oder net, Dat ass hir net egal, offensichtlech, gewiescht. Mee si versteet net, datt dat e kriminellen Akt ass. Si versteet net, datt et ka kriminell sinn, datt wann een een ëm Sue freet an dee gëtt engem se, ouni datt Gewalt oder esou ausgeüübt gëtt, datt dat, datt dat kriminell ass. Mä d'Geriicht huet dat jo anscheinend awer aneschters gesinn. Si ass jo verurteelt ginn. Sechs Joer Prisong, zwee dovun am Mord sursis, dat ass schonn e strammt Urteel fir een, dee sech soss u sech no näischt zu Schold kommen huet loossen. Wat gouf do nach zréckbehalen? Also et war jo engersäits deen Abus de faiblesse, wou mer schonn driwwer geschwat haten, mee dat war jo net dat eenzegt. Jo, also net dass. Den Abus de faiblesse ass och net an alle Fäll zréckbehale ginn. Den Här F. zum Beispill, dee ganz patente Mann war, deen deen hir do all déi Suen ginn huet fir Renovatiounen a Loyeren an esou weider, do ass keen, keen Abus de faiblesse zréckbehale ginn, well en einfach net faible ass. Wéi war dat dee vun deenen, déi e bësse méi jonk awer nach waren? Genau, dee vun, ech mengen, hat der 55, wéi e se, wéi e se kenne geléiert huet. Beim Här Err ass och keen Abus de faiblesse zréckbehale ginn, obwuel, also, Nodeems dass e Kontakt mat der Madame M. hat, ass iergendwann eng Demenz festgestallt ginn, mee et ass awer net kloer, ob e schonn en Ufank vun Demenz hat dee Moment, wéi e mat hir a Kontakt war. Virun allem konnt do och net etabléiert ginn, dass déi Suen, déi den Här R. opgehuewen huet an déi net méi do waren, Dass déi un d'Madame M. gaange sinn, hat nämlech och nach eng aner Frëndin, déi do ronderëm geschwieft ass. An op Abus de faiblesse kann ee maximal dräi Joer Prisong kréien. Si huet elo hei méi kritt, an dat ass wéinst verschiddene Saachen. Notamment ass se och condamnéiert ginn wéinst Faux an Usage de faux. Do geet et geet ëm e Scholdschäin, deen den Här P. dat ass dee rüstegen eelere Mann mat de Rollschong, bei deem se gewunnt huet, hir ënnerschriwwen hat, anscheinend fir Renovatiounsaarbechten, wou d'Geriicht der Meenung ass, dass dat einfach, dass dat erfonnt ass. Hien huet dat zwar wuel ënnerschriwwen a si sinn och domat op d'Bank gaangen, fir eeben Sue vum Här P. sengem Kont op hire Kont dann z'iwwerweisen oder opzehiewen. Dat heescht, dodranner besteet den Usage de faux. Also de faux ass de Scholdschäin, Deen si dann einfach opgestallt huet, oder wéi? Si, ech weess net wien en opgestallt huet, iergendeen huet e misse geschriwwen hunn, voilà. An, an den Usage dovu, also den Asaz vun deem falschen Dokument, dat war wéi se op d'Bank gaange sinn an dat do virgewisen hunn, et ass ëm 24.000 Euro mengen ech gaangen, dat ass eng Zomm wou d'Bank freet wéinst hiren Anti-Blanchimentsreegelen, wat maacht der dann domat? An hu si gesot, Ma jo, hei ass de Scholdschäin. An dat ass den Usage dovu. An dorobber steet nach méi eng héich Strof. Et ass och, d'Geriicht huet och eben zréckbehalen déi Extorsioun, also dat ass do, wou anscheinend dee Mann eben, also wéi d'Geriicht seet, wou dee Mann net, anscheinend, dem Geriicht no ass dat jo esou, dee Mann mat enger Waff den Här P. bedrot huet, wou si dobäi war, fir ëm déi 2.500 Euro ofzehuelen. An d'Geriicht huet och zréckbehalen, datt si den Här P. ebe geschloen huet. Also do, wou si och seet, dat wier net esou gewiescht, mee d'Geriicht huet dat awer zréckbehalen. An dat sinn dann Coups et blessures, also do geet et ëm Kierperverletzung. An da si vill méi héich Strofen direkt méiglech.
Wa mer eis dee Fall elo ukucken, da war dat schonn eng zimlech komplizéiert Geschicht, well engersäits vill Leit betraff waren, anerersäits och ëmmer schwiereg war ze kucken, wéi war elo d'Relatioun tëscht der Fra an deenen eenzele Betraffenen. Michèle, du waars jo elo de ganze Prozess derbäi. Wat häls du Zréck, wat huet dech vläicht perséinlech besonnesch markéiert? Also ech war ganz touchéiert vun der Ausso vum Här B. sengem Bouf, fir deen, den Här B. ass de Mann, deen e Schlag gemaach huet an dunn no enger Woch Koma gestuerwen ass. Dat ass deen éischten, nee beim Cactus zu Lalleng um Parking. An also ech war ganz touchéiert vun, vun, vun där Geschicht, well, jo, vum, vum Här B. sengem, sengem Bouf, fir deen war dat offensichtlech e wierklech en traumatescht Erliefnis an hien ass iwwerzeegt tatsächlech dovunner, dass säi Papp wéinst där Opreegung, deen hat och op Ziedelcher geschriwwen, Ich habe Angst vor der Mafia, An esou Saachen, dass de, dass si einfach duerch déi Geschichten, déi se em erzielt huet, esou vill Opreegung a säi Liewe bruet huet, dass e vun Opreegung deen, dee Schlag gemaach huet. An dat ass dann natierlech eng, eng dramatesch Geschicht. Ech war och ganz touchéiert vum, vum Här P. deen an all senger Opreegung a sengem Optrieden dach awer Jo, wéi en do erzielt huet, dass en d'ganz Haus ausgeraumt hätten, also hien mengt, voilà, dass si em d'ganz Haus ausgeraumt hätten, dat, dass deen ënner Tutelle gesat ginn ass dowéinst, dat ass tatsächlech offensichtlech esou. Also et ass opgefall, dass do e Problem wär mat Suen an dorops hin ass e Rapport gemaach ginn, dorops hin ass en ënner Tutelle gesat ginn. Dat heescht, deen huet seng perséinlech Fräiheet quasi do ageschränkt kritt. wéinst deem, wat d'Madame M. gemaach huet. Ech war op där anerer Säit eben och ganz schockéiert, wéi s du gesot hues, doriwwer, wéi haaptsächlech de Riichter mat hir ëmgaangen ass viru Geriicht, well si huet deene Leit Geschichten erzielt, dat schéngt mer evident ze sinn, si huet dat zum Deel zouginn, si huet e groussen Deel dovunner zouginn, éierlech gesot, ma de Montant war net ëmmer esou evident. Mee ech soe mer trotzdem, dass och an deem Fall een en Ugekloten oder eng Ugekloten net muss humiliéiere viru Geriicht. An dat war meng Impressioun, dass dat hei geschitt ass. A voilà, et ass de gesellschaftleche Phänomen, deen do derhannert stécht, dass d'Bevëlkerung eben ëmmer méi al gëtt, d'Leit, voilà, déi, déi. déi sozial de Kontakt verléieren, dat ass jo justement doduerjer wou dat doten iwwerhat méiglech ass. Dat heescht, dat waren alles Aspekter, déi déi mech un där Geschicht frappéiert hunn.
Merci Michèle, dass de dee Fall mat eis gedeelt hues an dann géing ech soen bis déi nächste Kéier. Merci Anne.